Ɔdɔfoɔ, mema obi biara akwaaba wɔ Ɔbaapa Recipes so. Ɛnnɛ mebɛkyerɛ wo dewuree a wobɛsi ayɛ w'akokɔ stew na mese ayɛ dɛ na ayɛ kama na asɔ obiara ani. In fact, ɛnkɔ baabiara o, mesrɛ wo fa akonnwa tena ase na ɛnyɛ aduane. Nti ahyɛseɛ yɛbɛyusu fresh chicken, nti meyusu akokɔ mua baako. Nti wode agu wo kwansɛn mu awie no, Yɛbɛhia nneɛma a yɛde bɛ season ɛnam no, ayɛ a yɛde bɛkye ho. Nti na meyɛ ne sɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛ save me time no, mekɔfa gyeene akɛseɛ bɛyɛ mmienu, anaa wobɛtumi afa dodoɔ bi a wopɛ biara, na watwitwa ne nketewa. Wei no meyɛ ne saa, meyam no bebrebee na mede asi hɔ. Nti sɛ meyɛ nkwan anaa meyɛ stew a, ɛyɛ very very easy to do. Ɔho, nti nneɛma no bɛbɛka ho no bi ne akekaduro yi, na mede garlic nso so, full one no nso so ayɛ dɛ, aka ho. Nti yɛ ayɛ blend no nyinaa. Nti wo wonse yɛ nwie yo. Ɛwɔ sɛ yɛde mako kakra nso ka ho. Mako no so wo fa fa dodo sɛ dɛ ɛbɛyɛ bɛtenim na wɔde yɛ nkwan a na wɔde yɛ stew a ɛtumi ayɛ dɛ aboa. Nti wo yam no nyinaa no aha nsɛ wɔ sɛ wo make sure sɛ biribi ayɛ dɛ afe kama. Ɛmfa nsuo nso ngu. Ɛsan sɛ gyeene no nsuo ɛyɛ dɛ ɛwɔ mu dada. Enti yɛawie no, na yɛde yɛn nam no, yɛde nkyene a yɛde apete ho. Seesei yɛabɛ season yɛn nam no. Wobɛtumi ayi so any seasoning bi a wopɛ biara. Ɛne sɛ agye awareɛ deɛ, woa wonim sɛ baabi biara a ɔwɔ biara no wobɛnya bi wɔ hɔ ayɛ dɛ ato anaa supermarket biara. Enti nyɛ nam yɛ chili pɛpɛ anaa powder kakra, ɛyɛ mako wei ano nyɛ hye kɛse na wode kakra nso ayɛ dɛ afa ho. Enti sɛdeɛ meprɛpe me gyeene, Meyɛ ne sei na mede sisi hɔnom a, wei sɛ menya jar no mmienu. Mede baako asi fridge na mede baako nso bɛkyim nam no ho na mede bi nso ayɛ dɛ ayɛ stew no. Deɛ ɛbɛka no nso na mede ayɛ dɛ mede akɔhyɛ fridge mu sɛne sɛ ɛboa ɛsave time. Nti ne time bi a wobɛyɛ nkwan o stew o deɛ wobɛyɛ biara no wowɔ wei wɔ fridge mu dada. Nti mɛ encourage wo sɛ wobɛsua na wayɛ dɛ na wo nso ayɛ the same thing ɛsiane sɛ ɛboa. Enti wonum wo nam no mu awie, wo season awie no, wode nsu kakra yere gu ho na wode rosemary. Ɛyɛ dry one anaasɛ wowɔ fresh one koraa ɛyɛ okay. Na wode apetepetepete so kakraa bi, nyɛ bebree. Na woabua so na woama no akye anaa woama no asi mu. for bɛyɛ twenty to twenty five minutes. Ɛna aha sei nso so no yɛwɔ yɛ tin tomatoes a yɛde bɛyɛ yɛ stew no. Ɛnyi sɛ wɔhwɛ a me use akɛseɛ no mmiɛnsa. Ɛyɛ fourteen point one ounces no. Yes, four hundred grams no me use saa mmiɛnsa. Ɛsan sɛ ɛbɛsi abɔ mu no dɔɔso. Sɛdeɛ yɛbɛtumi de bi ayɛ ɛdi dɔkono anaa wakye na de bi nso ayɛ jollof. Nti abɔ mu deɛ wɔreyɛ a sɛ wɔbɛplepo na aboa no ɛwɔ sɛ wɔyɛ ne saa ne ho hia paa. Seesei nea akokɔ nam no ayɛ dɛn akye? N sɛ wohwɛ a aka kakra na aben ɛnkyɛ koraa. Me se, de wia me fie ha ti no etu se hwehwehwehwehwam. Ama m'ani agye paa. Nti seesei no bi boa so ne amena akye bɛyɛ ten minutes more na kyerɛ sɛ yɛawie. Aa seesei nso so no n sɛ yɛbɛyɛ yɛabɔ mu no. Me use coconut oil. Wobɛtumi use oil bi a wopɛ biara na wɔde ayɛ dɛ ayɛ ɔba mu no. But coconut oil no saa na ahoɔden wɔ mu. Ansa wohwɛ a metwitwa gye ne half baako mede kye anwa no so. Mɛma no akye paa nti ɛyɛ brown no a na afei de mede mako no a mayam no mede bi ayɛ dɛ agu mu na mede ayɛ. Ɛno nso gye ne no wode bi gu mu na sɛ ɛdɔɔso a ɛma bɔmu no tu ɛma no yɛ dɛ kama. Nti sɛsɛ no mede nkyene kakra nso ayɛ dɛ apete ho. Yɛbɛma no akye Ɛkɔm no sɛ emu nsuo no nyinaa bɛyɛ dɛ ɛbɛfirim nti sɛ wohwɛ ha sei na emu nsuo no nyinaa yɛ dɛ afirim at this point no wobɛtumi de otin tomatoes no agum ɛmfa nsuo ngum right now ma ne nkye num kakra kakra kakra saa na ɛnkye na Sweetness ne dɛn? Ɛmfirim. Sɛ ɛfiri mu a, wobɛhu sɛ abomu no, ɛbɛyɛ thick. Wote kakra gu mu no so a, na ɛyɛ bebrebee se ɛne yɛpɛ no. Nti right now na ɛgu so ɛkye no, akokɔ nam no nsa ayɛ dɛn? Ayɛ ready. Yɛabɛkye akokɔ nam no. Na akokɔ nam no ɛbɛkye no, yɛmfa anwa na ɛbɛkye. Ɛbɛyi so yɛ air fryer machine na yɛde akye akokɔ no kama. Mesi wokye wie a, you cannot tell the difference between sɛ wode anwa ayɛ dɛn akye. On this part ne sɛ wohwɛ a akye tin tomatoes no akye saa tin tomatoes scent no ankasa na ade afiri abɔ mu nim sese no wobɛtumi de wo chicken stock no aha ɛde agu right now na wɔnum kakra make sure sɛ ɔbɔ mu no ase nyɛ dɛn ɛnhye nti wogu so a wonum no wɔpe nsuo hyeɛ bɛɛ 3 cups bi na wode agum ɛsiane sɛ yɛyɛ abɔ mu no kɛse nti wɔ sɛ make sure sɛ yɛakye abɔ mu no amena kama. Wahu? Saa na mehwehwɛ. Nti wonum no na wagya amena si so na ehu egya no loa no kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛntu mpete wo stove no nyinaa so na ɛnto ne bo ase na mmee. Nti adi bɛyɛ 30 minutes a wakye no awie no na wode wo curry powder anaasɛ wo nutmeg no powder no agum ɛma bomu no scent no yɛ dɛ ɛyɛ hwam ɛma wodi a wote curry scent ɛde dɛ ɛwɔ mu ne sɛ abomu no ayɛ dɛ ayɛ fine. They say me de nkyene kakra atum na sɛ nkyene na esua. Aha, but woyɛ obi a ɔmpɛ nkyene a, wobɛtumi ayɛ dɛ ate so. Ɛsɛ nam no aben wahu akyene fɛfɛɛfɛ. Sei no nso ɛyɛ healthy option paa. Anwa bi ayɛ dɛ ɛnim. Nti right now na ɛbɔ mu no yɛ ayɛ dɛ ɛyɛ aben. Ɛtwitwa yɛ ne kakra ɛde agum. Sɛ dɛ ɛbɛnya a little bit of crunchiness ɛwɔ yɛ abɔ mu no mu. Abɔ mu wei na mese Eish mankasa The way a ne dɛw no esi teɛ no wahu wanyɛ bi a mese me nua wahaw ho o wahaw wo ho ankasa sese no yɛnum awie nti ebetumi asusuw another 20 minutes ne abɔ mu na ayɛ dɛn aben ɛben wie abonsani ne colour no bɛyɛ dɛn ɛbɛsesa nti right now no ɔbɔ mu no abɛn ɛno ne sɛ wode wakokɔ nam no a wakye asi hɔ kama kama papa bi no na wode ayɛ dɛn agum na wɔanum. Abɔmu no nso no, deɛ ɛma no boɔ ne sɛ wobɛtumi de bi ayɛ jollof, wobɛtumi de bi adi you know wakye, wobɛtumi de bi adi dɔkono. Wei no bebrebe sɛ na ɛboa ma wo save wo sika, ɛsa save wo time. Wa wohwɛ a ɛno bi na mede ayɛ jollof kama kama kama ɛni fɛfɛɛfɛ yi. Aha sɛ ɔkɔn do. Mesrɛ wo onua, wobɛtumi asave wo time na wasave money na wayɛ bi. San sɛ sei na meyɛ me akokɔ. stew wɔyɛ te sɛ bronya koko stew pɛpɛɛpɛ o ne dɛ no pɛpɛɛpɛ nti na biribiara sɛ sɛ onya abrɛ ɛbɛhwɛ ɔbaa pɛs recipe thank you so much for sharing all my videos na biribiara sɛ na da sɛ nnɛ yɛbɛsɛ ahyia mesrɛ wo video yi hyɛ ma me ɛna sɛ wohwɛ nso so a na wayɛ bi meda mo ase bye bye